Исәнмесез. Хәерле кич. Ничек соң гаилә тормышы? Ой. Начаррак. Әйбәт, миңа бик ошый. Я тоже шалаш. Ә, нәрсә ашый? Нәрсә? Бөтен әйбер. М, Бер үзем йокламыйм уже. Өйгә кайткач, эштән өйгә кайткач, сразу өйгә керәм. Э, Чөнки э, ул минем белән эштән кайта һәм Һәм бергә кергән. обязательно өйгә керергә кирәк. Обязательно өйгә керәсе. Чөнки моңа кадәр мин эштән кайткач, гел машинада утыра идем. Икешәр сәгать, өчәр сәгать утыра идем. Уйлый идем, сөйләшә идем үзем белән дигәндәй. Өйгә керәсем килми иде. Ә хәзер Аллага шөкер. Ә сез үз фатирыгызда яшисезме? Әй. Банкныкы. Бер-берегездә ошаган сыйфатлар. Сиңа Зөлфирәдә нинди сыйфат ошый һәм киресенчә? Иртән ашарга пешер. Ул сифатка керәме? Ә бу Конечно, нәрсәдә? кеше иртән ашарга пешерми. Э, сифатка бәлки характерның сифатларына бәлкем кереп бетми торгандыр, шулай да иртән торуыма нәрсә дә булса пешереп куя, беренче мизгелдә генә, мәлдә генәдер дип уйламыйм. Э, Хәле вакытша булачак бит инде, әйме? Мин дип уйла. Аннары э, бишәрне дидеңме? Юк, бер шәр. Ну, бер шәр. Бер шәр, бер, бер сыйфат. Сыйфат. Ә, аның иң мөһим сыйфат, сыйфат ул түгел, аның э, ул позитив. Дип уйлый Алмаз Мирзәлин. Ә, миндә Алмазда нәрсә шуй? Мина. Ул миңа полностью шуй. Мин нидер сыйфатлар Бер генә сыйфатын әйт, бер генә. Аның өчен генә нимәдер, ни надо мине монда итеп калдырырга. Ә? Э, Берсен әйт инде нормально, мин бит бик күп әйбәт сыйфатлар. Ул миңа карата һәм минем якын кешеләремә карата бик яхшы мөнәсәбәттә. Шуның өчен шул сыйфаты миңа бик ошый. Алмаз, син менә кайчан аңладың, Зөлфирә менә минем кеше, минем юлдашым ди икәнеңне? Ул аны миңа аңлатты. Кыш көне урманга алып барып, Юк, инде дөресен генә әйткәндә, аларның иң беренче дигәндәй, минем әни белән булган сөйләшүләрен күргәннән соң, минем башыма килгән уйларның берсе бу.

Көннән-көн шулай якынаясың, якынаясың, инде Алмазны ниндидер үтеп киткән кызларга да көнләшә башлыйсың. Шуннан соң, наверное, аңлый башлаганмындыр. То, что... Синме, минем? Ул минем кешем, һәм мин аның белән ни с кем не буду делиться. Алмаз, әти-әниләр белән танышу ничегрәк булды? Ну, аның әти әнисе белән. Әйе. Минем әнием туган көнне кайттым. Әнием туган көнне дип кайттым һәм әйтмичә кайттым да кердем, дөресен генә әйткәндә. Ә Зөлфирә белмәде. Зөлфирә белде. Мин белдем, без аның алдыннан юри генә сөйләшкән идек. Кайта дип. Мин кайтам иртәгә дип әйттем мин аңа. Иртәгә килеп җитте. Мин мин әйтәм, кая килергә, ничек?

14 апрель көне. Апрель көне. Көндездән. Әйе. Быел. Айттым да. Э, шок хәлендә калдырып бөтен Савыш авылын. Э, шунда калдым да инде мин дөресен генә әйткәндә. Икенче майдан соң калдым сездә. Ә икенче майга Юк, калдым да дип әйтүем инде. Ул көннән дә калмадым. Гомумән, күңелем белән, җаным белән мин ул авылда калдым. Э, Аннан минем гәүдәм генә тегендә монда бәргәләнеп йөрде дә, икенче май көне килем янында әйләнеп кайттым да. Шулай туры килде, яңгыр ява башлады да, без барасы җиребезгә бара алмыйча, мин анда кунып калдым. Мин бабай белән, э, бабай дип тол, тол мәгънәсендә әйтәм, Зөлфиләнең әтисе белән Альфред абый белән э, озак итеп, рәхәт итеп сөйләшеп утырдык. Һәм бергәләшеп сөйләштек. Һәм э, өйдә дә әле теге Зөлфирә белән идәнгә без җәелеп утырып, анда караватка сузылып ятыпмы, бөтенебез бергә бер бүлмәдә планнар кордык, сөйләштек һәм бик кызганыч бу э, минем бабай белән соңгы беренче һәм соңгы үткәргән кичем булды. Э, бабай мәрхүм булды. Әнисе белән бүгенге көндә җылы мөнәсәбәтләрдә, әниле уллы шикелле, кайвакыт Зөлфирә көнләшеп тора. Ә өйләнешкәннән соң сүзгә килгәнегез бармы? Ну, Юк, прям сүзгә түгел. түгел. Э, Ачуланышу, талашу дигән мизгелләр булганы булды дип әйтмәс идем. Ләкин э, минем үпкәләп сөйләшмичә йөргән көннәрем бар инде. Нәрсәгә? Бар инде бит. Нәрсәгәдер үпкәләү мин мин аңа үпкәләмим, мин уйлап йөрим. Минем алда э, барыбер дә мин дип минем дип сөйләшергә һаман күнегелгән. Программа уйларга кирәк, сәхнәне уйларга кирәк, администраторлык эше, барысы барысы бергә. Күңел төшенкелеге инде. Төшенкелек тә түгел, юк, мин аларны уйлап йөрим, мин аны планлаштырып йөрим һәм мин ихай килеп йөри алмыйм өйдә, менә минем хатын бар икән, кая дип миңа хәзер ихать итим әле дип. Кенә көн саен йөри алмыйм, мин гадәттә шулай йөрим. Менә ул көнне шулай булгандыр, бәлкем. Ул шундый кеше. Өйдәгесе тышка чыкмый, тыштагысы өйгә керми Зөлфирә.